a khensa ku va mpfulele chanele ya matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel kumbe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um ku na mhaka liya ya ku vanhu va graduate vanhu va mbala magaweni ka tidyondzo ta vona to hambanahambana. a hi nge ni sungula ka vanhu lava nga na switifiketi ti-diploma ti-degree ivi ni teka vanhu lava nga na ti-masters na ti-P_H_D na na ti-doctorate ni va veka esayitini hi ku lava hayi va dyondzekile van'wanyana va ti tirhela ka tikhampani to hambanahambana van'wani va own-a tikhampani ku na mhaka leyi ya ku loko siku ra ku girajuweta ri fika kumbe munhu a landza xitifiketi xa yena ivi munhu a pfuka nampundzu a famba a nga khongelangi kumbe munhu a famba a suka a nga chelangi fole a nga vikelangi mukwembu ya ka vona kumbe a nga yangi ekerekeni a fika a byela mfundhisi a n'wi tlhandleka mavoko kumbe hayi kwala a fambaka kona va ya va ya n'wi rhangisa ku na leswiya swa ku loko ni ku va ku va n'wi rhangisa it means yini ku va ku rhange spiritual xa yena emahlweni or mikwembu ya ka vona emahlweni. ku swilo swi kota ku fika swi famba kahle loko a landza maphepha lamaya van'wanyana va hina ha ha ignore hi tibyela kwini ku hayi va nge ni endli nchumu ha ni nge loyiwi van'wanyana va n'wi na mina malembe mo karhi mi lo tshama mi dyondzekile mi khome swilo hinkwaswo a mi yi kumi mintirho because of what a mi rhangangi emahlweni mi endla mi lunghisela swilo swa n'wina swa mundzuku ku tidyondzo leti mi nga na tona swi ta kota ku mi tirhela van'wanyana sweswiwani mi tshama mi ri ku rileni siku na siku mi ri ha. Swimani mani i ni loyini he haha ni va ni loyini malume va ni loyini mani va ni loyi a ni a ri ku swi kona ka mindyangu yin'wana swa humelela but ku na swilo swin'wana wena i fane i swi rhangela ku i swi rhangela emahlweni wena hi wexe swilo leswiya mi kuma ku vo tala va hina sweswi thekinoloji hi nga ti kulela hi kuma hi post post ka ti-social media hi vanhu va swi vona va swimanimani i dyondzini i thwasini. i na degree yo karhi i hi havexerile gaweni kambe tivani leswi i nga swi posta swilo sweswo malembe tin'hweti timbirhi tinharhu endzhaku ka tin'hweti timbirhi dileta n'wana mani dileta leswi swa ku wena i tibyela ku ni lava ku tongisela swimanimani ni lava ku komba vana va manimani va xaka ra mina or maxaka ya mina ku ni dyondzini. vana va vona a va dyondzanga mina mina hi mehe ni nga dyondzeka ngopfu hi swona swi khositaka mundzuku ka siku ivi leswi ni swi vulaka ni ku i va loyi i va lala hi leswi yin'wana mindyangu loko ku fika siku ra va pfuka nampundzu va ya va ya vikela minkumbi ya ka vona ku xitukulwana hi lexi xa famba xi ya ku mbaleni ka gawini Xi rhangeleni ndlela n'wina vakokwani swilo swa swona xi khanya loko xi vuya kwale xi nga ta vuya kona na maphepha xi thoriwa mi ta kuma ku munhu a thoriwa un'wanyana i ta fika laha kerekeni ivi mfundhisi wa ku a hi khongeleni swimanimani i ya ku mbaleni loko a vuya na na na na na na switifiketi sweswiya na ti-diploma ta yena na ti-degree a vuya a kuma mi to vona munhu a endla. a kuma ntirho because of what i endle i rhange emahlweni because vanyingi va n'wina valala va va va mi rhangele emahlweni vanhu va ka hina because mi tshama mi ri ku rileni the most vanhu lava mi kuma ku va graduate-ini va khome swilo sweswi ni nga swi hlaya la henhla because va ti rivala loko va endla swilo leswi loko hi endla swilo leswiwani vanhu va ka hina i nga ti byeli ku mina ni lava ku komba vamatiko la ku tongisela vo mani mani la ku posta tin'hweti timbirhi teto tinharhu ivi i dileta swilo leswiya laha ka social media because van'wanyana va tirhisa tinayiti to karhi ku tlhavatlhava swilo leswiya lava swi twisisaka va ta mi byela loko mi fika mi tshama hansi mi fika mi tshama na vakhegula mi tshama na tin'anga ta xintu mi tshama na vafundhisi lava tivaka swilo leswiya va ta mi explain-ela hinkwaswo leswiya because vanhu vo tala hi tshama hi ri ku rileni siku na siku the most ni vulavula hi vanhu ni vanhu lava va nga dyondza van'wanyana va vona mi kuma ku se loko mi ambala magawuni mana a fanele mi kuma ti-promotion emintirhweni a mi ti kumi ti-promotion hikuva ye va va tlhava tlhava i to vona ku ta munhu we le kule va fika va ku hi yena a nga ta a nga ta kuma position leyiwani mara u kuma ku wena swi leswi nga swi khoma wa qualify ku ma yini i kuma position liya because of what va ku rhangele kwihi va ku rhangele emahlweni a ku rhangangi wena ku a mahlweni. ma vona se swilo leswiwani swi tala ku humelela ngopfu vanhu va ka hina a hi swi tekeleni enhlokweni hina hi nga graduate.